na tũkuenda inyuĩ mũratwĩrorera mĩciĩ esia rĩu thaa ici twĩ live on facebook kuma kanitha-inĩ ũyũ witũ wa ACK St Paul's Rironi thĩinĩ wa itũra rĩa Limuru tũkĩigue tũmũnyitĩte ũgeni mũno nĩgetha tũcĩe na inyuĩ thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ kĩa gũka kwa roho mũtheru na nĩ kiumia kĩrĩa mũno twĩtaga birthday ya roho mũtheru na language iria kiri kuo thiku ici tondu Roho Mutheru aharuruka niguo kanitha waciarirwo na nigetha twanjiririe kei tuhoe Mwathani Ngai Ithe witũ mwene hinya wothe nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ na nĩ tũgũkwĩra nĩ wega mũno Mwathani nĩ tondũ nĩ ũkoretwo ũtũtungatĩire na ũtwĩkĩte wega na twĩneane moko-inĩ maku Mwathani nĩgetha rĩu tũkĩanjia gĩthomo gĩkĩ akorwo igũrũ ritũ Nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Atũmwo igĩrĩ kuuma mũhari wa mbere nginya ikũmi na ithatũ, na ekuuga ũũ, Na mũthenya wa Bendegothito wakinya-rĩ, acio othe magĩkorwo marĩ o handũ hamwe, na hĩndĩ o ĩyo hagĩũka mũgambo uumĩte igũrũ, ta wa rũhuho rũnene rũkĩhuhũkania, Ũkĩiyũra nyũmba yothe ĩrĩa maikaire thĩ, nao makiumĩrĩrwo nĩ nĩmĩ citariĩ ta nĩnĩmbĩ cia mwaki igayũkanĩte, nacio igĩikara igũrũ rĩa mũndũ o mũndũ, nao othe makĩiyũrwo nĩ Roho Mũtheru, magĩitĩka gũthioma thiomi ingĩ o ta ũrĩa Roho aamahotithirie kwaria. Na hĩndĩ ĩyo kũu Jerusalemu nĩ gwaikarĩte Ayahudi aigua Ngai moimĩte ndũrĩrĩ-inĩ ciothe cia thĩ, Na rĩrĩa mũgambo ũcio waiguirũo-rĩ, andũ a kĩrĩndĩ magĩcokanĩrĩria, makĩhagaia, makĩhagaiga tondũ o mũndũ o mũndũ nĩamaiguaga makĩaria na mwarĩrie wa kwao kĩũmbe, nao othe makĩmaka makĩgegeara, makĩĩrana atĩrĩ, Githĩ aya othe mararia ti a Galili? Nao makĩaria-rĩ, nĩkĩ Nao makĩaria-rĩ, nĩkĩ gũgũtũma tũmaigue makĩaria na mĩarĩrie itũ, o mũndũ na mwarĩrie wake wa kũrĩa aciarĩirwo? Afari, Afarithi, Afarithai na Amedi na Aelamiti, o na arĩa maatũũraga Mesopotamia, na Judea na Ka, Ka, Kapadokia, na Ponto na Asia. na Ferugia, na Pamfulia, na Misiri, na ndwere cia rũbia iria irĩ gũkuhĩ na Kurene, na ageni moimĩte Roma, arĩa Ayahudi, o na arĩa megarũrĩte magatuĩka Ayahudi, o na Akirete na Aarabu, ithuothe-rĩ, tũkũigua andũ aya makĩaria na mĩarĩrie itũ maũndũ marĩa manene mekĩtwo nĩ Ngai. Na othe makĩmaka makĩrigwo nĩ ũhoro ũcio, Magĩkĩũrania, Ũũ nĩ atĩa? No rĩrĩ, andũ amwe angĩ makĩmathekerera makiuga, Hĩ! Aya nĩ kũrĩo marĩĩtwo nĩ ndibei ya mũhihano. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Thank you. Tũgũcokia ngatho mũno nĩ tondũ wa kahinda gaka. Na ihinda rĩrĩ tũikare thĩ, reke tũikare thĩ. Ihinda rĩrĩ nĩ tũracĩria na tũkaria ũhoro wa ihinda rĩrĩ rĩa Bethegothito, eh, nĩrĩo ihinda rĩtagwo rĩa Pentecost, na ihinda rĩrĩ nĩrĩo kanitha waciarirwo, tondũ nĩ tũkũririkana Jesu Kristo thikũ mĩrongo ĩtano ciathirire, cithirĩte rĩu, nĩ twarĩ na ihinda rĩa mũthenya wa Easter Sunday, Na thikũ ici mĩrongo ĩtano ciathira, nĩguo gũkaga mũthenya ũyũ wa Bethegothito, kana thikũ ikũmi thutha wa Jesu kũhaica igũrũ, nĩguo tuonaga Jesu akĩhaica igũrũ agĩtigera arutwo ake. Ndikũmũtiga ta ciana cia ngoriai, no nĩ ngũmũtigĩra mũteithia, nĩgetha aikaranagie na inyuĩ. Rĩu ihinda rĩrĩ nĩrĩo tũcerehekagĩa ũhoro ũcio wa gũka kwa Roho Mũtheru, na nĩ tayo birthday ya kanitha, tondũ atũmwo acio ma, ma, ma, maihũrio na Roho Mũtheru, na tũrerwo andũ aya maikarĩte mehingĩrĩte kwao, tondũ Jesu nĩ akinyitwo, na Jesu nĩ ambwo, na acoka ariũka na magĩa na ka, na ka hope kanini atĩ Jesu nĩ egũtũũra. No rĩu gaka gwakinya kahinda ningĩ Jesu nĩwe ũcio nĩambata igũrũ. Na mahinda macio gũkĩgĩa na thĩna warĩ mũingĩ mũno. Atũmwo aya magĩthiĩ magĩikara inthe ĩrerwo inthe ya Palumu. Na me kũu kũrĩa merirwo maikare Jerusalemu matikae kuma kuo mataihũrĩtio na Roho Mũtheru. Makĩihũrio na Roho Mũtheru gũgĩũka nĩmĩ itariĩ ta nĩnĩmbĩ cia mwaki. nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩrauga. Na andũ aya makĩanjia kwaria na thiomi ciao, o mũndũ rũthiomi rwake, na kwarĩ na andũ kũu maigaga, niĩ nĩndĩraigua akĩaria rũthiomi rwakwa, niĩ nyumĩte Persia, niĩ nyumĩte Perusia, niĩ nyumĩte kũrĩa kũngĩ, no nĩndĩraigua andũ acio mararia na rũthiomi rwakwa. No. Nĩ kũrĩ ithiomi ingĩ ithiomagwo nĩ andũ, na mũndũ agathioma tu, no rũthiomi rũu rũtirĩ na mũtaũri, na icio ti ithiomi njega. Ithiomi Ngai aragia nawe na rũthiomi rũtũkoire, nĩ getha message ĩrĩa wĩ nayo ndĩkae kũmenywo nĩ andũ aingĩ, tondũ Ngai nĩwe arenda ũmenye. Ũguo no mũhaka thiomi iria irathomwo ithiomwo ina mũtaũri, ithiomwo, no Ngai nĩ ekwenda gũgĩtwĩra ũrĩa egũtwĩra. Ihinda rĩrĩ-rĩ, nĩ tũreciria mũno ũhoro ũyũ wa Covid 19 na thĩna ũrĩa tũkĩrĩ naguo wa Covid 19. Na rĩu nĩ tũramaka tondũ tũrona ũũ cases irathiĩ ikĩongererekaga, ikĩongererekaga, ikĩongererekaga. But we trust God atĩ Ngai nĩ egũtwĩka wega na nĩ tũgũcokerera mĩhang'o itũ o ta ũrĩa tũkoretwo. No rĩrĩ, Ihinda rĩrĩ andũ atũmwo aya maikarĩte mehingĩire kũu kwao mĩciĩ-inĩ. Nĩguo na ithuĩ twagĩrĩirũo gwĩciria o ũũ na ithuĩ twĩrĩtwo twĩhingĩre, twĩterere nĩgetha ũhoro ũyũ ũthirathire na ũhũahũe. Na nĩ tũrehoka Ngai atĩ ihinda rĩtarĩ haraihu, o ta ũũ mũraika, I mean, Roho Mũtheru okire agĩkora atũmwo aya, o na ithuĩ nĩwe egũtũkorerera thĩinĩ wa maũndũ-inĩ maitũ nĩgetha. tũrathimwo na tumĩre tũgagĩtute mawĩra maitũ marĩa magĩrĩire. Peter-rĩ, tũrerwo aiyũririo na Roho Mũtheru, akiumĩra agĩthiĩ akĩhunjia na andũ ngiri ithatũ makĩhonoka, na andũ acio ngiri ithatũ ũcio nĩguo warĩ mwanjo wa kanitha wa Ngai. Andũ acio makĩhonoka na makĩbatithio. Na ũguo nĩguo kanitha wa Ngai wanjĩrĩirie. Na tũrerwo Ayahudi o nao-rĩ, nĩ ma celebrataga ũhoro ũyũ wa Pentecost, na maũ celebrataga o, kana o maigaga atĩ nĩ Ũhoro wa Commandments rĩrĩa Baba aarĩ kĩrĩma-inĩ gĩa Zayuni. Hĩndĩ ĩyo nĩkuo ma celebrataga ũhoro ũyũ. Na. Andũ aya roho wa Ngai, hinya wa Ngai ũkoragwo wĩ mũnene mũno kũrĩ andũ a Ngai. Hinya wa Ngai ũkoragwo na presence ya Ngai ĩkoragwo maũndũ-inĩ maitũ mothe marĩa twĩ namo.

Kũu nũkw'o Roho wa Ngai waĩ, atĩ ndũngĩahoire ĩndĩ ci gwaku ũmenye o nũũ, no no mũhaka ũngĩahoire wĩ thĩinĩ wa Hekaarũ ĩyo. Kuuma hau gũcokire gũgĩũka kĩhinda, kĩhinda kĩa atũmwo.

Na akũmũ aya anabii aya makiuga, Macokire anabii mathira, gũkĩgĩa mĩaka ĩngĩ magana mana, ĩrĩa ĩtagwo intertestamental period. Mĩaka ĩyo ya magana mana gũtuĩkaga Ngai ndarĩ kuo yoigaga, gũtuĩkaga Ngai ndarĩ kuo, o na ndaragia mĩaka ĩyo magana mana. Na mĩaka ĩyo magana mana nĩ mabuku mathomagwo,

Mĩaka igana na mana yathira, gũgĩũka rĩu Jesu Kristo. Kuma Malaki nginya Genesis hena mĩaka ĩrĩ magana mana ĩtarĩ na na- na- na- na- na roho wa Ngai. Kuma hau gũgĩũka rĩu ũhoro wa Jesu Kristo thĩinĩ wa buku ya Genesis.

Nĩ tũrona Petero, mahu, makorwo na Roho Mũtheru, mathire makĩra kĩonje thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ũkĩra wĩtware. Nĩ tũrona andũ maima na guoya mũno na mekwĩhingĩrĩte, magĩa na Roho Mũtheru, makĩra, mahana ta mahingũrĩrwo, mathi manjĩrĩria kũhunjia, na andũ ngiri ithatũ mahonoka na manjĩrĩria wĩra mũnene mũno. Na atũmwo acio macokire gũkua ikuũ nditũ mũno, na matiamakaga. Atũmwo matiamakaga ũguo, na ithuĩ tũtiagĩrĩirũo gũkorũo tũrĩ andũ twĩ na guoya. Mũrimũ ũyũ wa Covid-19 wĩ kuo, no ndwagĩrĩirũo gũtwĩkĩra guoya. Mathĩna marĩ kuo, na mĩciĩ itũ ti mĩega, mawĩra maitũ ti mega, no tũtikae gwĩkĩrũo guoya na kũrigwo gũkũhaana atĩa. Tũkamenyaga atĩrĩrĩ, Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. Mũndũ ũrĩa ũngĩ wa mũndũ wĩ na Roho wa Ngai, Roho Mũtheru wa Ngai, mũndũ ũyũ no mũhaka akorogwo agĩĩtheria mehia make o mũthenya o mũthenya. Mũndũ wĩ na Roho wa Ngai, Roho nĩ amwĩraga hau nĩ ũĩtirie, thiĩ wĩrire. Na mũndũ agathiĩ kwĩrira. Na ũcio nĩguo ũkoragwo wĩ tofauti ya mũndũ ũĩ Ngai, mũndũ mũhonoku na mũndũ ũtarĩ mũhonoku. Tondũ mũndũ wahonokio nĩ Ngai Roho ũyũ Mũtheru aingĩra thĩinĩ waku, nĩarĩkwĩraga hau ndũneka wega, na ũgathiĩ maru-inĩ maku ũkahoya. Na nĩkĩo andũ a ndunia tũtakoragwo twĩ tũhanaine nao, tondũ o matiũĩ concept ĩno ya kwĩrira, na gũtirĩ religion ĩngĩ ĩ concept ĩno ya kwerira tiga Akristiano. Atĩ wĩhia, Roho ũyũ Mũtheru agakuonereria atĩ nĩwehia, ũgathiĩ kwĩrira. Na tũreerwo atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa, wa, wa Johana ĩmwe kenda, atĩ ũngĩrira mehia maku, Ngai nĩ wa kĩhooto na nĩ egũkuohera. Ũndũ wa gatatũ ũrĩa ũtũmaga tũmenye mũndũ ena Roho wa Ngai, nĩ mũndũ ũrathoma Kiugo kĩa Ngai na agagĩtaũra ũrĩa kwagĩrĩire. Mũndũ ũraria kiugo kĩa Ngai na agagĩtaũra ũndũ gĩtararehe controversy, ũndũ gĩtararehe mathĩna. Ta rĩu kwĩna andũ maretwo anga kĩama kĩama anga anga ciretwo anga rĩu hena kĩngĩ kĩragĩire. Andũ acio mahunjagia na maragia na kiugo maragia na Bible na ũkona mũndũ nĩ araria na Bible no ũrĩa arataũra kiugo kĩu ndarataũra kiugo kĩu ũrĩa kĩagĩrĩire. Roho wa Ngai nĩ ũtũhotithagia gũthoma kiugo gĩkĩ na tũgakĩmenya. Tondũ kiugo gĩkĩ kĩa Ngai nĩ inspired word, nĩ ta mũndũ, nĩ ta Ngai woire guoko kwa mũndũ, akĩoya kuo guoko kwa Johana na arĩa angĩ othe maandĩkĩte, makĩandĩka, makĩandĩka, makĩandĩka, matongoretio nĩ guoko kwa Ngai. Tweet it is inspired word. So kiugo gĩkĩ ndũngĩhota gũgĩtaũra o ũguo na mwĩrĩ. No mũhaka ũkorwo wĩna roho wa Ngai. No mũhaka ũkorwo mũndũ wĩna roho wa Ngai nĩgetha ahote gũtaũra kiugo kĩa Ngai. No mũhaka akorwo mũndũ ũhonoketio nĩ Ngai. Roho mũtheru agatonya thĩinĩ wake nĩgetha ahote gũtaũra kiugo kĩa Ngai. So roho ũcio mũtheru nĩguo ũhotithagia mũndũ gũtaũra kiugo kĩa Ngai na mũndũ ũcio akaiguĩka nĩataũra kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩagĩrĩire gũkorwo kĩhana. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, mũndũ wĩ na roho wa Ngai, nyĩmbo iria ainaga, ainaga nyĩmbo ciĩ na roho wa Ngai. Ta rĩu nĩ kũrĩ nyĩmbo, na nĩguo ngwĩraga kanitha ũrĩa nyumaga, Tharoni, kanitha ũrĩa witũ wa Sister Church, ngũmeraga atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ nyĩmbo imwe ciainagwo tene, ciainagwo wĩ kanini, wĩ kanini, wĩ kanini, wĩ kanini, wĩ kanini, Nyĩmbo icio ciarĩ kuo tene, no nyĩmbo icio rĩu tũticionaga, nĩ ciathirire. No rwĩmbo ta Ũtugi wa Magegania, Amazing Grace, rũtũũraga kuo kuuma generation kinya generation ĩrĩa ĩngĩ nginya ĩrĩa ĩngĩ. Amazing Grace, Ũtugi wa Magegania, Nyĩmbo icio itũũraga ho. Nĩ ũkuona mũndũ ũcio aarĩ mũndũ wa inspiretwo nĩ Roho wa Ngai akĩina rwĩmbo rũu. Kana Gũtirĩ na Mũrata ta Jesu, What a Friend We Have in Jesus. O na nyĩmbo cia mũthemba ũcio cironania atĩ mũndũ, andũ aya maarĩ inspired, maarĩ na Roho wa Ngai thĩinĩ wa ngoro ciao. Haya, tũrĩrwo ũndũ wa gatano-rĩ, nĩ atĩ mũndũ wĩ na roho wa Ngai etaga, ahũthagĩra kana etanaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai. Mũndũ wĩ na roho wa Ngai etanaga na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai. Atĩ mũndũ agĩa na thĩna akoragwo Ngai e hakuhĩ nake mũno akamũkaĩra. Rĩrĩa mũndũ agĩa he akara, nĩ kũrĩ andũ maigaga mami, angĩ makaiga baba, angĩ makaiga kĩna, arĩa angĩ makaiga kĩna. No mũndũ wĩna roho wa Ngai agĩa gathĩna ta kau augaga Ngai ndeithia, Ngai ndeithia, tondũ mũndũ ũcio ena, nĩ inspired, ena roho wa Ngai thĩinĩ wake. Ũgakaĩra kiugo, gakayagĩra rĩtwa rĩa Ngai. Ti gũkaĩra maũndũ marĩa mangĩ, kayagĩra kiugo kĩa Ngai. Nĩkĩo ĩ kĩna hinya. Tũrĩrwo kiugo gĩkĩ kĩa Ngai nĩkĩo kĩ, there is power in the name of Jesus. There is power kiugo-inĩ kĩa Jesu Kristo. Rĩtwa-inĩ rĩu rĩa Jesu hena hinya. Rĩtwa-inĩ rĩu rĩa Jesu Kristo hena hinya. Na tũkeerwo atĩrĩrĩ, Igũrũ na thĩ gũtirĩ rĩĩtwa rĩngĩ rĩ na hinya ta rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Gũtirĩ rĩĩtwa rĩngĩ rĩ na hinya ta rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na rĩĩtwa rĩu nĩrĩo twagĩrĩirwo gwĩtanaga narĩo, na nĩkĩo twaheirwo kĩhooto nĩ Ngai gĩa gwĩtanaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũndũ wĩ na Roho wa Ngai. Hoyaga ihoya inspired. Ihoya rĩrĩa hoyaga ti kwanĩrĩra mũno, ti kũhũra thingo mũno, ti kĩ, no nĩ ũkũigua ihoya rĩrĩa mũndũ ũcio ahoya. Nĩ ahoya ihoya ahutia ngoro cia andũ. Ndananĩrĩra, o na rĩngĩ ekũhoyaga kahora mũno, no mũndũ ũcio tondũ ena Roho wa Ngai na arahoya na Roho wa Ngai, ihoya rĩake rĩkaiguĩka nĩ ihoya mũndũ ũcio ahoya. Tondũ ahoya e na Roho wa Ngai. Nĩ kũrĩ angĩ mahoyaga me na roho wa ũmwĩrĩ. Nĩ kũrĩ angĩ mahoyaga me na roho wa ndaimono. No mũndũ ũrahoya na Roho wa Ngai, nĩ kũiguĩkaga mũndũ ũcio ihoya rĩu nĩ ahoya ihoya rĩega. Mũndũ wĩ na Roho wa Ngai nĩ acaragia Ngai, he seeks God. Nĩ acaragia Ngai na kwĩheana gwake. Mũndũ wĩ na Roho wa Ngai nĩ acaragia Ngai na kwĩheana na na ma na ma kũheana na gũthiĩ gũcaria Ngai na nginya gũthiĩ kũndũ kũngĩ gũtangĩthiĩka. Kwoguo mũndũ ũrĩa ũramenya famĩlĩ ĩno na itũ tiguanaga, no ngwatanĩro nĩ ya araririo gwake ũkona no mũhaka ũthiĩ. Seek God tondũ mũndũ ũcio ndamakaga ũrĩa kũhana na ũrĩa gũtariĩ, no mũhaka acarie Ngai. Mũndũ wĩna roho wa Ngai nĩ mũndũ ũratĩa Ngai na agatĩa ndungata cia Ngai. Ũngĩkona mũndũ no mbaara na ndungata cia Ngai, no mbaara na wĩra wa Ngai, mũndũ ũcio ndarĩ na roho wa Ngai. Mũndũ wĩna roho wa Ngai nĩ atĩĩte ndungata cia Ngai. To ti gwĩtĩkania nake, no ũregane nake, no ũmũtĩĩe. Respecting the servant of God na gwĩtigĩra Ngai. Na gwĩtigĩra Ngai tũrerwo nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa ũũgĩ. The fear, fear of God is the beginning of wisdom. Mũndũ ũyũ wĩna roho wa Ngai nĩ arespectaga doctrine cia kanitha. Mũndũ wĩ na Roho wa Ngai nĩamenyagĩrĩra kanitha wake, na ũrĩa kanitha wake wugĩte, na ũrĩa kĩgongona gĩake kĩrauga. Kĩgongona gĩaku kĩaragia atĩa, kiugaga atĩa, kiugaga ũikare atĩa? Doctrine cia kanitha nĩacimenyagĩrĩra. Nĩatĩĩte ngathĩ cia kanitha wao. Nĩatĩĩte ũrĩa kanitha wao uugĩte. Ta rĩu ũmũthĩ ũtwĩrire twĩkĩre rendi tondũ nĩ kwa Roho Mũtheru, na nĩyo twĩkĩrire, tondũ nĩ tũra respect doctrine cia kanitha. Mũndũ wĩna Roho wa Ngai akoragwo e mũndũ ũrererutĩra, sacrificial, nĩ mũndũ ũrerutĩra. Mũndũ wĩ na Roho wa Ngai nĩ aragia kana akaruta ũira wa Kristo, ũkaruta ũira wa Ngai. Mawendo-inĩ marĩa ũrĩka na iũndũ-inĩ iria ciothe ũraria nĩ kũrutaga kaũira wĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ. Ũira to wa mĩario, o na ciĩko ciaku nĩ itwĩraga wĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ. Nĩ maingĩ mũno. Etagwo Stefano Kamũirũ kũrĩa gwitũ Gaciĩ. Na Stefano, Bishopu Njenga akĩhunjia, nĩ aigire atĩrĩrĩ, na nĩ ndirikanaga mũno aigire, Ingĩgathiĩ igũrũ kũrĩa matu-inĩ njage gũkora mũthuri ũcio ũyũ wĩtagwo Stefano, nĩ ngagua gũkũ ti igũrũ, gũkũ ti matu-inĩ. Tondũ nĩ ararutĩrwo ũira wake, tondũ ciĩko ciake nĩ ciraria. Maũndũ make nĩ mararia. Mũndũ ũyũ nĩ ararutĩrwo ũira akerwo mũndũ ũyũ arahanaga na atariĩ na ahana na atariĩ. Na nĩ wega tũrutagĩrwo ũira ũrĩa mwega thĩinĩ-inĩ wa maũndũ marĩa mothe twĩnamo. Mũndũ wĩna roho wa Ngai nĩ mũndũ ũgĩikaraga na grace ya Ngai ĩnyihĩtie tu, under the grace of God. Atĩ mũndũ akunywo ndangĩkunyĩra, arumwo ndangĩrumĩra, tondũ mũndũ ũcio ena roho wa Ngai ũramwĩra aca, tiga gwĩka ũguo, tiga gũikara ũguo, tiga kwaria ũguo. Nĩ wĩga tũgĩtĩkĩre kũrũmĩrĩra Roho wa Ngai, ũyũ twaheirwo mũthenya ũyũ wa Bethegothito, ũyũ wa goro mũno, atũũraga atongoretie andũ a Ngai, na tũtũũraga hamwe nake. Thĩinĩ nwa rĩtwa rĩa Ithe witũ, na rĩa Mũriũ, na rĩa Roho Mũtheru. Thank you. Nĩ wega mwĩtĩkĩre kũheana na namba namba ĩyo ya paybill. 517865 Twetereire mũrute mĩhothi na nĩkĩo tũraina rwĩmbo rũrũ, nĩgetha mũrute mĩhothi, icunjĩ cia ikũmi, na be, be, nĩ kwanyu 510 78 65 mũrute mĩhothi nĩgetha tũtwarithie wĩra wa ngai na mbere tũtikoretwo twĩ handũ hega mũno mwĩtĩkĩre akristiano aitũ gũtũtũmĩra kĩndũ kĩu na paybill nĩgetha tũtungatĩre kanitha wa ngai 510 78 65 mwene hinya wothe nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa iheo cia andũ aku Acio mararuta through the paybill, ĩtĩkĩra Mwathani kũmarathima na kũmaitĩrĩria wega waku. Na wĩtĩkĩre Mwathani Ngai tondũ nĩmekũgucia kĩgongona gĩkĩ gĩũke thĩinĩ wa mĩciĩ yao. Wĩtĩkĩre Mwathani kĩgongona gĩkĩ gũtũũra kĩmarĩrĩirie, ũreke ũtugi waku mũingĩ ũtũũre igũrũ rĩao. Rathima famĩlĩ ciao, rathima mawĩra mao. Andũ aya aku Mwathani ũikaranagie nao nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. rĩu ũtugi wa ngai na wega wa ngai ũrũtania hamwe na inyuĩ wega wa ngai ũromũtugi gũkĩria ihinda rĩrĩ ngai akũrĩa mũrigicĩirie makĩria etĩkĩre kũmweherania na mĩrimũ ĩno mĩũru mũno ya korona na mwathani ngai ĩgiĩte bũrũri witũ na wĩtĩkĩre mwathani ngai kũnyitĩrĩra andũ aku na kũmahe wega waku Ndakĩrathimithia ndungata ciaku ciothe kũrĩa guothe marĩ, o na Akristiano aitũ, Mwathani Ngai a kanitha ũyũ wa Saint Paul's Lironi, wĩtĩkĩre Ngai kũmarathima na kũmaitĩrĩria wega waku, na rĩu ũhoreri wa Ngai, ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, ũroikaria ngoro cianyu inyuothe na gwĩciria kwanyu, nĩ getha mũtũũre mũmenyete Ngai na mũmwendete, o nake Mũrũ wake Jesu Kristo Mwathani witũ. Rĩu kĩrathimo kĩa Ngai Ithe witũ Mwene-Hinya-Wothe, kĩa Mũriũ Jesu, na kĩa Roho Mũtheru kĩrogĩa na inyuĩ na gĩikare na inyuĩ.